السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو یار دوست آپ تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلوگ تے خوبصورت جے ویدر دے نال کر گئے دے شروع تے بڑا پیارا پیارا اور لیول دار ویدر ویور اس طریقے دا کہ رات آئی آئی بارش اندھیری خوبصورت جائی اند بڑی کالی اندھیری ویور میں آتا کیا بات ہے تو صبح صبح پہ گئی آئی بارش اساں یعنی کہ تقریباً کو سہری دے ٹائم آزانہ دے ٹائم آئی آئی بارش تے موسم تھی گیا بڑا پیارا اور ٹھنڈا موسم تھی گیا لیول دار ویدر دا کچھ اس طرح دا بنا ودے تے لائٹ وی گئی ہوئی ہے کپڑا شپڑا جمعہ شمعہ دیکھو اج کے ہوندے اللہ خیر کرسی آمد و رفت عوام دی بہوں زیادہ بارم بار تے سلیم کھوکھے والا ماشاءاللہ جتنے وی یار دوست احباب نویں نویں چینل تے ہیں جلدی جلدی میرے سن ساڑا چینل سبسکرائب تے ولا کرے سو اساں پیارے جے خوبصورت جے ویڈیو کیونکہ تو واجدہ ولاگ ڈکھے سو دلچسپ خوبصورت جے تھی اچھا میں روڈ دے نال کھڑا شور کچھ زیادہ ہی آندا پہ پر چلو اساں تے آکھیے نویں جگہ توں کھڑ کے سٹارٹ کریسوں پر نویں جگہ دا نی ساڈا خوبصورت جا ونڑ دا درخت ہے پیارا جا جتھاں ساڈی ویڈیو وائرل تھی ونڑی ہے استاد آصف دے سیلون تھلے باقی امید کریس تہاکوں ساڈا ولاگ پسند آسی جتنے یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن سب کوں خوش آمدید تھی گیا دل توں محبتاں بھرا گہرائیاں بھرا سلام تھی گیا اور ساڈا چینل سبسکرائب کر چھوڑے سن لائٹ ہائی گیا نا تے بس اج ایویں ہی باہر آ گئے چلو کوئی گال نہیں اللہ وارث ہے تے باقی بارش آ چکی ہے راتی بڑے زور دی تے باقی رات آلا اساں کلپ بنڑائے نال ایڈ کر چھوڑے سو تے یوٹیوب چینل تے سلیم کھوکھے آلا فیس بک پیج تے سلیم کھوکھے آلا فالو کر گھنسو شیئر کر گھنسو خوبصورت جے ولاگ انجوائے کروے سو تاکو پسند آسی ساڈا اور تاکو چس آسی باقی راو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی کمنٹ پیارا جا کر چھوڑے تڑے بنے ویدر کیسا ساڈے بنے ویدر تا بڑے زور دا بنا ہے بادلاں دا تے بارش تا صبح دی دھوپ نہیں نکلی ایک تا چلو اچھی گال ہے موسم ٹھنڈا ہے اج تے باقی اوں توں بعد جیڑھا ہے کہ درخت ہر چیز گرین گرین ماحول بن گئے پروٹوکول تھی گئے خوبصورت تھی گئے تے باقی رہو نال نال تے ویڈیو تاکوں انجوائے کرویسو اگاں تے چلدے ہیں خوبصورت جے ولاگ نال اگلے ٹریول دی طرف۔ اے ویور رات دا سین ہے رات دے ٹائم جس ٹائم اندھیری آ گئی نا بڑے زور دی اور کالی اندھیری آ گئی تے اساں ولاگ بنایا ایندے اتے اساں کے اپنے پیارے جے ویوراں کوں ڈیکھاؤ کے ساڈے گاؤں وچ کتنے زور دی اور کالی اندھیری آ چکی ہے۔ اے یکدم تقریبا پنج ساڈے پنج دا ٹائم ہے تے بالکل اندھیر کالا کر ڈیتا ہے مٹی دودھڑ بہت زیادہ باقی تساں راؤ نال نال انجوائے کرو تاں کو ڈیکھو سمجھ لگ دی ہے کے نہیں لگ دی باقی ویور اساں تاں حیران تھی گئے سے کے اتنی زیادہ کالی اندھیری آ گئی ہے بالکل کیپریٹ کالا کر ڈیتا گیا ہے ماحول دودھڑ ہی دودھڑ بلیک بیک سائڈ دے۔ کالی سیاہ اندھیری آندی پئی ہے بٹ اساں آپ حیران تھی گیا سے کہ بھئی ایسا کیا اللہ پاک دے طرف نظام آ گیا چلو اللہ پاک نے رحمت کیتی ہے جو بھی کیتی ہے ول بارش آون پے گی ہے نظام بن گیا ہے ول اساں سارا اپنا خوبصورت جا پیارا جا سرکی کلچر دا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اپنے ویوراں کو ڈکھاون پے گیا سے

اے دن دا ٹائم ہے لیکن اتنی زیادہ کالی اندھیری آ گئے نا تے بس اللہ معاف کرے توبہ دی جا ہے بٹ اساں اپنا ولاگ بنایا ہے تے اج والے ولاگ وچ اساں کو پا چھوڑا ہے یکدم ہی اندھیرا اندھیرا تھی گیا ہے جیڑی سائیڈ تے روشنی ختم تھی تے اندھیری پہ ختم تھیندی ویندی اس سائیڈ تے روشنی آندی ویندی باقی کالی اندھیری بنی ہوئی ہے بالکل تے میں آنداں کہ بس اللہ ہی معاف کرے۔ اے سارا اندھیر ہی اندھیر ہے ویور تساں اندازہ لا سکدے وے اندھیری توں کتنی زیادہ آئی ہوئی ہے اساں ولاگ بنایا ہے ولاگ توں بعد اساں اج دے ولاگ جی کو پا چھوڑا ہے تے کالی اندھیری آئی ہے بس اللہ معاف کرے تے تساں ڈیکھو کیا تھی ہے۔

ویور ویدر بڑا کمال دا ہے خوبصورت ہے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے آج بڑا پیارا لیول دار تے تلے گرین گرین پودے تے گرین گرین گھاس تے گھاس تے نال ہی پرلی سائیڈ دے ٹرین گاڑی ویندی پئی ہے تے میں آدھا کہ سر کیا نظارہ ہے تے کیا خوبصورت جی ہے ویو آنا پہ میں آدھا کیا بات ہے ویور تے ماشاءاللہ جمعہ مبارک بھی ہے آج موسم بڑا پیارا تھی گئے خوبصورت جی ہے تھی گئے ٹرین گاڑی وی ختم تھی گئی چلو کوئی گال نہیں تے باقی امید ہے کہ تکو ویلاگ ساڑا پسند آندا اسی سریکی مٹھڑی بولی تے خوبصورت جی ویلیج لائف دی آواز پہ گرمی بیٹھے ہیں تے ویور جمعہ مبارک ہے لائٹ رات دی گئی ہوئی ہے لائٹ دا حالی آمن دا کوئی مقام کہاں نہیں لائٹ آندی ہے کہ نہیں آندی کوئی پتہ کہاں نہیں تے بیٹریاں موبائل دیاں بالکل ٹائم پیس تے نیڑے نیڑے لگیاں ودیاں اللہ خیر کرے سی باقی ساڑے آکے دعا کرو ساڑے گاؤں ہی لیٹ آؤں جی ماشاءاللہ تے جمعہ مبارک تھی کہ دوستہ بابا سارے ہیں کو جتنے بھی دوستہ باب ساڑے پیاری جی ویڈیو جی سریکی آواز سن دے پین تے خوبصورت جی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے باقی رات اللہ محول بھی اچھے ایڈ کرے سو تے دکھائے بڑا پیارا جی تا کو پسند آسی باقی خوبصورت جی دنیا داری دا ویلوگ تے بڑا دلچسپ خوبصورت جی ہر سائڈ تے بارش پہ گئی ہے ساڑے علاقے بارش کہنا یہ تے شکر الحمدللہ ساڑے علاقے بارش آ چکی ہے ویدر ڈیکھ لو بدل بنے ودن ول وی کہ بارش آندی اے آندی اے تے آندی ہی اے باقی رہسو نال نال سکپ نہ کریسو ویڈیو تے تہاکوں سرائیکی ماحول سرائیکی آواز دے سنویسو راندے ہیں۔ ویور شام پے گی موسم بڑا پیارا تے لیول دار نظارہ تھی گئے بدلاں دے ٹکڑے چیک کرو ویور کیسے پیارے پیارے ہیں۔ تے میں آدھاں کمال مبتن ویور اللہ پاک دی رحمت تھی گئی ہے تے ایڈو ماشاءاللہ لنگر آ گیا ہے میں بو پلیٹ چاہواں ادو تو تو اتلا ڈھکن کھول ڈھکن کھول تو آرام نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو ویور بریانی آگے کھاونی ہے تے جی بسم اللہ ساڑے واسطے بریانی محبوب صاحب ہوری چاہ ہیں تے باقی ہی میں مافتہ کیتی رکھ سو پیارے پیارے کمنٹ کیتی رکھ سو خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے بسم اللہ کھان دے وے آؤ ساتھ بسم اللہ شہزاد بائی ویلا منڈا یوٹیوب پر فیمس ساڑے سٹار سرائیکی کلچر دی شان تے ماشاءاللہ پیارے پیارے ناں اور جیویں انہاں دا ناں ہے شہزاد ویلا منڈا صاحب ماشاءاللہ پیارا ناں ہے انہاں دا ڈائیلاگ ہی کھاندے ودا استاد بسم اللہ نہیں تاں ولا بھی ورا صاحب کلے کلے کھاندے بھائی میڈی امی نے آکھے چار کھاتے باقی ریور چاول ماشاءاللہ وی بھی پکے ہوئے ہیں گوشت مرغے دا پاتا ہے کھاونا ہے تاں استاد بسم اللہ بوٹی تے میں کلا کھاندا پیا مال سب بڑے لوگ ہیں میں نہیں کھاندے ہیں

ویلیج لائف دے نظاریاں دے نال نال بدلاں دے ٹکڑیاں دے نال نال خوبصورت جے دنیا دے نال نال اللہ حافظ خوبصورت جے ولاگ نال ڈیسو جاستا نیکسٹ ولاگ ملسو پیارے جے ولاگ نال اللہ حافظ سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں بھی بر ساڑا چینل